Merci, Här President. Meng Fro dréit sech haut ëm d'Aarbechtswelt. Wann e Kand op d'Welt kënnt, ass dat fir d'Eltere mat dee schéinste Moment, wou se kënnen an hirem Liewen erliewen. Et freet ee sech op de Congé parental, fir nach méi Zäit mat deem Kand ze verbréngen. Mee leider kann awer och den tragesche Fall antrieden, dass dat Kand verstierft. wat een aus der Bunn geheit, wat eng ganz Famill op d'Kopp geheit. An do ass et leider esou, dass an der Aarbechtswelt de Congé parental da seet, e wär den aneren Dag bis maximum ee Mount duerno fäerdeg. Dat heescht, et misst een erëm direkt schaffe goen. Fir d'Famill bedeit dat, et muss ee bei den Dokter goen, et muss ee sech aner Hëllef sichen, fir net erëm direkt musse schaffen ze goen, well Mir si keng Fäll bekannt, wou een nom Doud vum Kand direkt erëm fäeg wär, moarn schaffen ze goen. Dofir ass meng Fro un den Aarbechtsminister, ob een dee Congé parental net sollt esou gestalten, dass, wann e Kand géing stierwen während dem Congé parental, well de Staat géing dat keen Cent méi kaschten, et hätt ee souwisou dee Congé parental bezuelt, et géingen d'Leit net méi, Nenne mer et schikanéieren, datt se mussen op aner Plazen higoen, fir hire Congé kënne fäerdeg ze maachen, fir mat der Trauer eens ze ginn, ob de Staat net gewëllt wär, fir deene Leit d'Chance ze ginn, hire Congé parental zu Enn ze maachen a sech dann zum Deel och nach déi professionell Hëllef ze sichen, déi se brauchen, awer net direkt den Dag nom Doud vum Kand ënner Drock ze setzen, datt se erëm musse schaffe goen. Merci. Merci, Här President.
Merci och dem Här Goergen fir déi Fro. Déi Fro, déi huet den Här Goergen och schonn ugedeit, wou mer hei den Débat public haten, wou déi zwou Petitionärinnen sech iwwregens ganz gutt virbereet hei mat de Leit vun der Chamber ënnerhal hunn. Grad esou gouf mer rapportéiert, dass och déi Fro schonn an der Kommissioun gestallt gouf an och do den Här Goergen schonn eng Äntwert op déi Fro do kritt huet. An ech si frou, datt ech dann haut och nach eng Kéier kënn eng Äntwert op déi Fro vum Här Goergen ginn, datt se da elo fir d'drëtt gestallt ass. Effektiv ass et esou, datt ëmmer méi Leit op de Congé parental zréckgräifen. Dat weist dann och, datt de Congé parental gutt ukënnt bei de Leit. Iwwregens sinn och dëst Joer, oder d'lescht Joer meng ech, méi Pappen ewéi Mammen déi op de Congé parental zréckgegraff hunn. De Congé parental ass do, fir datt sech d'Leit, wéi den Här Goergen et ganz richteg gesot huet, ëm d'Educatioun vum Kand këmmeren an och fir méi eng staark Bindung zum Kand sollen opbauen, pour s'adonner pendant une période déterminée à l'éducation de leurs enfants. An et ass ganz richteg, et freet ee sech ganz vill, wann e Kand op d'Welt kënnt, an ëmsou méi grouss ass et natierlech och an ëmsou méi tragesch ass et natierlech och, datt, wann Duerch den Doud déi flott Zäit, déi schéin Zäit da getrübt gëtt. Dat ass eng ganz trageschen, ganz trageschen Incident an muss een awer och soen, datt de Congé parental seng Raison d'être dann net méi huet. Well d'Raison d'être vum Congé parental ass, fir eng Bindung mam Kand opzebauen. An et ass awer net esou, wéi den Här Goergen elo gesot huet, dass d'Leit schikanéiert ginn, fir dann direkt erëm schaffen ze goen. Et ass esou, dass de betreffenden Elterendeel ee Mount, ee Mount Zäit huet, fir dono erëm schaffen ze goen. Dat huet iwwregens deen, deen net am Congé parental ass an deem säi Kand stierft, wat grad esou tragesch ass, net. Deen huet net e Mount dono Zäit, fir dann nach doheem ze bleiwen an sech där Situatioun, déi ganz schwéier ass, dann och do gerecht ze ginn. Deen huet dann déi fënnef Deeg Congé extraordinaire, déi am Artikel 233-16 am Code du travail dann och virgesi sinn. Dat, wat den Här Goergen wëll, dat ass en Trauercongé. A wann dat gewollt ass, da kënn ee gären eng Kéier doriwwer diskutéieren. An do gëtt et jo Initiativen, déi all Deputéierte kann huelen. Mee de Congé parental ass de falsche Moyen, Ass net dat Richtegt fir d'Leit, déi e Kand da verluer hunn? Dat, wat, wéi gesot, den Här Goergen wëll, dat ass en Trauercongé. Dat, fir nach komplett ze sinn, an deene sechs Joer, wou et de Congé parental elo gëtt, goufen et effektiv néng där Fäll, néng där Fäll, déi ganz tragesch si sécherlech, mee ech bleiwen dobäi, et ass, En Trauercongé, an dee gëtt et net am Gesetz, an d'Leit ginn net schikanéiert, well d'Leit hunn ee Mount nach Congé parental ze gutt, fir da musse schaffe goen. Iwwregens ass d'Aarbecht och ganz oft e gudde Moyen, fir sech erëm un déi sozial, un dat soziaalt Liewen an viraus aus der Isolatioun ze kommen, drun ze winnen. Dofir, och dat wollt ech awer hei nach an deem heite Kontext gesot hunn. Merci.